Koto pouce kely j'aime amle vidéo ndao ary. Ity huile 24K an'i Oto ity aloha no ampiasaiko Manana peau sèche, peau normale moa izany tendance sèche aho dia amin'izao ririnina izao tena matetika maina be foana ny tarehy dia ity aloha no ataoko amin'ny tarehy voalohany. Rehefa avy eo aho izay vao manao crème hydratante indray ka ity crème hydratante an'ny Garnier ity no ampiasaiko. Rehefa vita ny hydratation ny tarehy dia afaka manao base fa nefany afaka tsy manao koa raha ohatra hoe tsy manana izany hoe tsy voatery izany Fa ny tena mety aloha dia manisy base foana ihany hampitazoma mba hampitazona tsara an'ilay maquillage. Dia ity no base ampiasaiko androany. Safoina amoramora rehefa mametraka an'ilay base mba tsy ho voafafa ilay ilay crème natao teo tamin'ny voalohany. Rehefa vita ny base, rehefa vita ny fanosorana an'ilay izy dia miditra amin'ny fond de teint amin'izay ka ireto no ampiasaiko androany. Ataoko deux pompes ilay auto roue. Ny eto amin'ny andrina tsy ampiako ampiako an'le stay fresh an'ny l'oreal une pompe fotsiny dia ny eto ny ambiny pinceau madio ary rehefa vita izay pinceau aloha no anosorako azy ny fomba anosorako azy tapoteko hiaraka eo aloha ilay izy ohatran'izay

Ny ato ambony tsy asian tsy asiako anti cerne ny antony raha asiako ny ato dia lasa hivoaka trois D ilay volomaso dia somary mampime kely dia

Rehefa vita izay an, dia ho poudrena ilay rehetrarehetra teo an, dia ny fataoko an, poudre anankitelo foana no fampiasako an, anankiray an poudre mitovy couleur amin'ny anti cerne an, dia ny anankiray an poudre mitovy mitovy loko amin'ny hodi-tava, dia ny anankiray an poudre somary antitrantitra noho ny hodi-tavako izany. Dia ny anaovako azy voalohany an, pinceau telo samihafa koa izany no ampiasaina. Dia ny apetrako voalohany aloha ilay poudre mitovy couleur amin'ny anti-cerne-ko. Ity izy no ampiasaiko. Dia iny poudre voalohany iny apetrako eo amin'ilay nasiako anti cerne rehetra. Maka pinceau hafa indray aho an, dia maka an'ilay poudre mitovy loko amin'ny hodi-tavako. Dia ahosotro amin'ny faritra sisa amin'ny tarehy izay

Alaiko indray ahy ilay poudre somary antitrantitra kokoa noho ny lokon'ny hodi-tavako aho dia euh, euh, idefiniseko ny tarehako fotsiny. Ataoko solona bronzer izany. Raha manana bronzer dia mety tonga dia hoe bronzer no ampiasaina. Tsy dia tena hoe tia manao contourine isan'andro fa poudre foana no ampiasaiko.

Diserne natao teo amin'ny maso iny an, iny an sady ataoko solona base fa mialohan'ny ametrahako ny fard à paupière dia poudreko aloha ilay eo amin'ny maso. Ampiasaina, Ny atao voalohany dia ametraka couleur de transition. Ity azafady. Apetrako eto amin'ny creux de l'oeil. Ity couleur ity indray aho no alaiko. Dia nanaovako azy a, apetrako ahy eto amin'ity coin kely amin'ny maso ity ilay izy a, eto. Dia eo ihany aho no manao mouvement circulaire dia mandeha ao anatiny.

Creux de l'oeil. Dia rehefa vita izay an, dia ny tanako no alaiko an, hakako an'ity.

Ny eto ambany maso eto, ilay pinceau nampiasaina tamin'ny coin externe iny ihany no entiko eo, tsy asiana produit fa ny produit teo iny ihany no avy dia appliqueko eo. Kendrena tsara mba hi-connect ilay coin kely ato. Dia rehefa vita izay ny eo amin'ny maso, afaka manao eyeliner nareo raha ohatra hoe tia, dia raha ohatra hoe tsy tia dia avy hatrany dia afaka asiana mascara tsy manina mihitsy. Fa ny anà asiako eyeliner kely juste hoe liana kely mba hide- mba ho défini tsara fotsiny ilay maso, izay no ataoko.

Dia izay ny maso a, izay ny tarehy a, anao molotra indray tsika. Ireo loko mena roa ireto no ampiasaiko. Alohan'izay aloha dia ho asiako contour ny molotrako aloha, ity contour somary ohatry ny grenat.

Ay a! Dia apetraka fotsiny aho eo amin'ilay centre eto. Ohatr'izao. Dia afangaro. Raha ohatra hoe matroka be ilay izy aminareo dia afaka maka aileteur kely amin'ny tanana ohatr'izao dia tapotena kely ny eo ambonin'ilay lokomena. Dia izay indray no vidéo natolotro anareo androany a. Misaotra betsaka ny nanaraka hatramin'ny farany a. Raha nahaliana anareo ilay izy a dia manasa anareo hanisy j'aime an'ity vidéo ity a. Dia araho tsy tapaka foana ny pejy facebook, araho ihany koa ny chaîne youtube Itoa Azadina abonné raha ohatra hoe Te hanaraka tsy tapaka ny vidéo ianao a dia manome fotoana indray aho manaraka dia raha misy fanontaniana aza misalasala mametraka mahafinaritra be foana ny mamaly anareo a manao veloma indray aho dia amin'ny manaraka indray veloma